Morwel Palmer ydw i, cyn athrawes yn Ysgol Spittal. Dwi wedi dysgu mewn sawl ysgol yn fy ngyrfa ac nawr dwi wedi ymddeol. Bues i wedi dechrau gyda'r Urdd pan roedden ni yn Ysgol Gymraeg Lôn Las yn Abertawe ac wedi cymryd rhan mewn eisteddfodau. ac cystadlu ag mynd i'r genedlaethol yr Urdd ag wedi cael cyfle i fynd ar y llwyfan felly yym ar ôl i fi i ddechrau dysgu yn Shir Benfro yym penderfynes i bydden ni yn rhoi cyfle i blant yr ysgol i gymryd rhan mewn y Eisteddfod e a gweithgaredde yr Urdd hefyd, oherwydd roedd e wedi rhoi mor gymaint o bleser i mi, a hefyd dwi'n meddwl bod e yn, mae'r Urdd yn mudiad arbennig am fod e'n rhoi cyfle i bobl ifainc i yym lledaenu eu profiadon i roi hunanhyder iddyn nhw pan maen nhw'n oedolion. So, dechreuais i yn Ysgol North Road yn Aberdaugleddau a fan'na roedd y plant yn cystadlu mewn llefaru a recorders a dawnsio gwerin a hefyd roedden nhw yn mynd i fel ysgol, y merched, dim ond merched, yym roedd tua 60 o nhw'n mynd bob blwyddyn i aros yn gwersyll yr Urdd. Ar yr adeg 'na, doedd neb yn gwneud pethe i chi, o'ch, roeddech chi'n mynd a roeddech chi'n neud e i gyd eich hunan, rhoi llestri allan, golchi'r llestri a trefnu gweithgaredde, ond roedd e Bob tro yn benwythnos hyfryd roedd y plant yn cael cyfle i ennill tocynnau iaith wrth siarad Cymraeg. A wedyn ar ôl mynd gadael North Road es i Ysgol Penna, hollol Saesneg, a ges i griw o blant bach A o bechgyn bach oedd byth wedi wneud dim byd o'r urdd, i lefaru mewn grŵp llefaru yn yr Steddfod yn Dop Benfro, a hefyd wedyn nes i Ysgol Spittal, ac yn Ysgol Spittal roedd Prifathro Arthur Kendrick yn fodlon cefnogi y plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau, mynd i wersylla a hefyd gystadlu yn yr Eisteddfod. A fan'na gyda Sandra Evans a Simon Morris wnaethon ni gymryd rhan mewn llawer o bethau, lawer o weithgareddau a cystadleuon yn yr Urdd. Be sy'n sefyll mas ym mhob un yw 1995 Eisteddfod Sir Benfro pan wnaethon ni penderfynu cystadlu mewn llawer cystadleuaeth a wedi cael llwyddiant mawr a hefyd yr un peth yn Eisteddfod 2006 eto oedd hwnna yn Sir Fôn a'r un peth eto wedi cystadlu mewn chwech gystadleuaeth a cael pump wobr gyntaf ag un ail wobr. Ond heblaw 'ny, mae Spittal wedi cael llawer iawn o lwyddiant yn bob math o gystadleuaeth. Wedi 'ny, wnes i ymddeol yn 2008 a mynd yn ôl at Ysgol Spittal i hyfforddi, i gadw hyfforddi'r plant a Cymeron nhw rhan yn y seremoni, dawns y seremoni, pan fuodd yr Eisteddfod yn y Preseli eto, ond wedyn 'ny es i at Ysgol Glan Cleddau oherwydd mae Teleri, fy merch i, yn dysgu 'na ac roedd hi'n cystadlu hefyd ac yn gobeithio ennill A pam doedd ei mam hi ddim yn cystadlu? Felly es i 'na i helpu ac maen nhw wedi cael llwyddiant hefyd, ennill sawl gwaith. So, a hefyd fan'na yn yr ysgol 'na maen nhw yn frwdfrydig iawn mewn gweithgareddau a cystadlaethau yn yn yr Urdd yn yn bendant. Mae wedi bod yn bleser rhoi cyfle i blant yym Sir Benfro i gymryd rhan yn gweithgaredde yn yr Urdd, yy nid dim ond mynd i yy wersylla ond hefyd mewn cystadle- yy cystadlu. Mae cystadlu yn rhoi cyfle i chi berfformio ac os ydych chi'n perfformio mae rhaid i chi feddwl am um, bobl eraill, mae rhaid i chi ddysgu, mae rhaid i chi roi ddisgybliaeth, mae rhaid i chi um, gweithio gyda pobl eraill a mae'r mae mae ffurfiau, y sgiliau yma i gyd ynglwm a beth mae'r urdd wedi rhoi i'r plant uh, dwi wedi dysgu dwi'n meddwl. Wrth weithio yn Mudiad yr Urdd mewn ysgolion ac fel arweinydd aelwyd, rwy wedi cael pleser mawr yn gweld plant yn datblygu sgiliau pwysig bywyd fel cael hunanhyder, cymdeithasu a dysgu